Shonnan tur, bon tardi, bon tardi, bon tardi shonnan, kon ta, kon ta, long time, long time, awe, awe pika pika ta hopi leu for e kas, Pero no stay, no stay. Pika pika ta banda e Kòrsou. Mi otro un kas. Bo komprende? Ke me na awe nos ta um, tin un programa speshal. Aha, dikon speshal? Pasobra, ya, un di mi fansnan selebrá bida. Danki, danki, danki a benader mi puntrando mi, um, ey, e kos aki ta ègt Un kos pa Borita. Ora mi a bay wak e videoclip, mi di, Berdad! Berdad! No, mi di e ora ey nos tin cu bo haci algo pa e persona aki. Awal ta pesey, mi a yamele, mi a invitele y nada mas y nada menos cu Rafael Christian ta den Pika Pika awe. bin konta su historia. Dus mi n'ta perde tempu mas, mi sa ku tin wege bala, nos ta tenel e kortiku, pero mi kier a pone e persona aki den spotlight pa nos ban dunu man na nos ruman. I mi sa ku nos tin nos kurason na lugá i nos ta mayuda. Dus laga nos invitá Rafael, mihó konosí komo Rafi Christian den Pika Pika Talk Show. Christian, bon tardi, bon tardi akinan ora di Kòrsou, bon nochi, bon nochi pa nos hendenan na Hulanda aya. Wèlkom, shonnan por ta internet, bo mes sa no? No ta manera esun di Hulanda Dus nan ta yam'é flow, ma e ta mas slow, bo mes sa mané kiko, pero en fen. Rafi, bon tardi, welkom! He, Rafi a pega. Rafi a keda mal pegá. Homber, sa. Bon tardi, Rafi. bon tardi. Bon tardi, Rafi. Kon ta bai, welkom. Bon tardi. Danki, Welkom, danki. Rafi, konta nos in het kort ken ta Rafi ato ehm kiko ta pasando? Wel, mi nomber ta Rafael Christian. Mi tin 54 aña. Mi tin un deka pa sita cu mi. Sí. Ok. Ela bole pega. Ya, Shona. Después ma sali, después ma sali, ma acaba school, comienza a trabajar, después ma perde mi trabajo y después ma bin, ma bay Holanda, bin Curaçao back ahora aquí. Bo bai Hulanda despues bo bin bek. Dicom dicomo no keda Hulanda? Pasobra nan ta bisa tok Hulanda um e posibilidad den bo condicion ta mucho mas facil. Dicon tok bo scoge pa bini Corsou bek? Correctamente si. Te. M'a bin m'a bin Corsou. Via ku ma konosé mi kasá via di Facebook. Ok, konta. Despues di trinti kua- Konta nos un pida, Jessé. Despues di trinti Si, esei tata, mi tata na Hulanda, to di mes Ora bo ta bai hasi nan ta pone bo potret tok ku bo ta bai hasi ai. Ato einan el a yama mi puntra mi ku ta Rafi? Mi di kune si. Ato asina e di ku mi ta tal tal hende. Mi di kune, amo ta ta hopi aña mi ta ta buska bo sin por haña bo. Despues ku mi a hañ'é despues di si, aha. Ato asina nos a keda Keda ku kontakto ma bèl'e. Mi di kuné, Mi ke kasa. Bo ke kasa kuné? Atrobe kos bo le pega atrobe. Mi di kuné, Mi ta kasa ku bo. Asina e di ku mi, e ta pens'e. At un ora i dos dia e di ku mi, Sí, mi ke kasa ku bo. I dos siman, mi a ku'e un pasashi bin Kòrsou.

E internet ta hopi malu, hopi malu mes, hopi malu. Ke men Rafi ora bo a bini Kòrsou, bo a bini Kòrsou eigenlik pasobra bo a haña bo amor di semper. Ke men bo por bisa mi ku ta un amor bo ta tin.

Entá sa nada. Ato einan ora ma kasa kuné despues de dos luna nos a bai dòkter pa wak kiko ta kiko ta pasando. Ora nos a bai dòkter einan dòkter di ke tin kanser ke kos ei na su igra, na su lever hè. Despues kuantu tempu, Dje sinku tumor, oh my God! Pero, pero, pero, um, despues cuanto, cuanto tempo? Dos luna, tres luna casá? Sí, correctamente. Asini. Ay no, ay no. Eh, eh, Sí. Con, con vos a toma e noticia, eh, Rafi? Ah, nosotros me e noticia normal, paso Si bo ta kere den Dios, tur kos ta den man di Dios, eh? Korekto. Esei ta bèrdat. Esei ta Anto nos bèrdat. laga e kos den man di Dios, laga e ko- e mes wak e solushon pa nos. Ya. Ya. Asina. Pero ora, ora, ora bosan a haña e notisia ei, Rafi, kiko bosan dos a disidí? Ujú. Cu bosonan ta bay haci cu boso situacion? Pasobra abo tin un beperking, ya, e no a duda caso cu bo, ondanks bo ta den e beperking ey den bo situacion, y despues riba dje ta bini di usha tambe. Ki, con bosonan plania dil ke kos ei. No, nos a kue gewoon paso dor ku ya ta kosnan ku por pasa ku tur hende. Ato di mes nos nos a kristian, ato nos a kere di hopi den Dios. Ato einan nos i nos a laki ku deman di Dios, wou, de pa den bo ta sinti un tres tu, Pero bo tin ku pone bo dilanti pa bisa ku bo ta bai dor, hè? Bo bida ta sigui. Mi tur ku keda apoyéno, ya. Mi tur ku laga e sinti, ya, bida a kaba pa nos, ya. P'esei, ami ta un. Si, si, korekto. Ato di mes einan e bida ta bira difísil, paso mi tin ku kuid'é. Di mes mi por traha mas. Tur e kos ei. Ato aki na Kòrsou akò ei ta difísil, hopi difísil mes. Kon traha? Pasobra, ya, si mi mira na bo filmpje, bo ta den un rolstoel, pero esei atrobe, Proba bo di limita bo di hasi bo kosnan manera un hende, un ser humano normal ku ta kana bai trabou, hasi nada. Esei einanan bo ta mira e, kon manera nos ta bisa na Hulandes, e doorzettingsvermogen ku bo tin, e lus di bo, e spiritu kandela ku tin den bo pa sigui ku bo bida, pero kiko ki tipi trabou bo tabata hasi? Korektamente. Kiko? Ki tipi trabou? Mi ta diseñadó, mi ta diseñá ku pa drecha kas, mi ta fèrf kas, mi ta hasi masha hopi kos mes den un kas, plus mi ta drecha kos pa hasi minti añ. pa casamentu pa tur cos tur cos tur cos mi ta haci masha hopi cos cu e hopi hende no ta kere hopi Ya, cos mes Mi papá mira toch, si mi toch no ta laga e Sí. Sigui nomás. mi no ta laga mi de eh, mi decapacita troba mi Bisa, Ya, mi ta den Rausum, mi por hasi kiko? No, mi ta mustra nan ku mi por hasi tur kos. Esei mi ta hasi. Anton, e kos ei hopi hende ta. E ta difísil aki na Kòrsou, pasobra kòrda ku e ta un tabú, hè? Ku ora bo ta dikapasitá, ya, Komo ta si bai na bo trabou? Kon bo traha e trabou ei, ya? Pa nan no bisa bo? No, nan ta bisa bo, mi no sta bèl bo. Juist. Asini, sí. pero Asini. a mi ta un hende ku mi no ta laga nada stroba mi. Aton ku mi bida, yo sa kiko e ta hasi, ya? Ok. Kumidita. Aki na nan, aki na Rafi, Iris, eh, Orman ta bisa, skuchando, no wori, Dios su man ta move den bo bida. Amen amen. Kumidita masha hopi pa mi, mi ta masha kontento ku su palabra ke el a manda pa mi, e ta na mi forsa. Anki. Mi tin hopi doló, sí, un tiki. Adiós. Adiós, bo sa ku ami no por mi rende yora, bo sa? No. No, bo ta fuerte, bo ta, bo ta un spiritu guerero, luchadó, bo ta un streider. Bo ta un streider. Pa mi kasá mi ta hasi tur kos, pa mi kasá mi ta hasi tur kos. Tukos, tukos. Mi kasá ta tukos pa mi den bida. Promé Dios, despues mi kasá. Oke, oke, oke. Pero mi kemen di promé kesei ya kaba, bo tabata un luchadó, bo tabata sali pa bo pan di kada dia, bringa, hasi bo kosnan. Anto pa bo mira kon bunita Papa Dios tabata obra. ku bo mannan, ser kreativo, traha kos pa hasi mentiai, kasamentu, etsetera, etsetera, fèrf, tur eseinan, tur eseinan ke men pècha òf pa bo sigur sigur. Anto awor aki, awor aki ku felismente bo ta bisa, e e m'atopa e amor di mi bida. mi ta bai p'e, mi ta bai biba Kòrsou, ato bo ta haña bo k'e notisia aki. Rafi, mi tin, mi tin un sorpresa pa bo. Rafi, e nòmber aki Ta bisa bo algu Germay Martina? N por bin bay. Bo no por bin bay. Mi ta bay purba di yam'é leon, wak cu papiando cu n'é, bo ta bin bay ken e ta. Warda mi. Ok. Bon. Na mi wak ku mi ta hañele. E ta yamando. Mi dushi kon ta kon ta. Welkom, welkom. Bon bon kon ta mi Nirita. Kon ta Kurason? Kon ta Nosa. Mira Rafi, mi ke mira Rafi. Bo ke mira Rafi, bo ta mira Rafi, warda bo ta wak. Bo ta mira e? No, mi ta mira ainda, ah ah. Ah, wara, laga mi bira e camera. Eh, ru, ru, ru, ru. Ainda nada, Rafi? Ainda nada. Wara, wara mi, wara mi. Ehm, Tarara no esaki no e ki min por a birele um na mi wak. E paloman a bai. No. Ai Dios. Um no mi por mi por enta bir a ta unda ka ya na mi biri awo. Rita mi dushi. Konta. Konta ku mi Rafi. Ata- Rafi konta.

Hopi ai ato di mes mi ta kore hopi hende fasi. Adio mi ta tende. Uh, me, um, Jermai, kiko bo kera bisa, bo kera bisa Rafi? Ki mi kera bisa Rafi, mi ta kontenti mira Rafi. Ma, ma take care pa Rafi, Yahaira, Nina, na monsignor Ferit. Masha dushi mes, mi tabata masha kontentu ku nan. Ta malkriá nan kada be. Ata Rafi esaki kada be mi ta bai skòmel kuné. Rafi ta Rafi ta skòmel no masha masha haltu mes, mi kurason tabata den mi boka, pasobra mi ta tin miedu pa e no kai. Pero e tabata hasié, ai, masha lèk mes, masha masha lèk mes, masha lèk mes. Mi ta kontentu i mirá bo, ta kontentu i mirá bo Rafi. Dushi, ki mensahe bo tin pa daki? Parasi tur kos bon, tur kos bon. Dios bendishona bo den bo kaminda. Kada un paso ku bo kana, Dios ta protehá bo. Kada un man ku bo buta lo ta un bendishon di Dios. Mi ta kontente mira bo. Anto ku bo a yega hopi leu asina. Mi ta kontente, mi ta hopi.

Sí, fe ora, fe ora cu ma pone um, uh, efempio di bo uh, riba, mm. riba pica pica, mesora el a app mi, edita mi Rafi, el a contami un cantidad di Kos ke seina e di ai no, ai no, ai no. Ato el a papia di komo duru bo ta schommel, ke ta tin miedu, e ta tin miedu pa nan ta pasa bo, bo por kore ke men na. E kasi tin ta nan tur. Nan ta a kuida mi hopi bo no. Se, se, se, se. Ato, awor aki, actualmente Rafi, kico bo ta haciendo? Laga nos sigui riba e parti ey. Awor aki, mañan mi tin un fundraising pa mi haya un auto aangepast. Oké, oké. Ato, pasobra como a bay um, Rey Les Castillo, aton e di ku mi, mi mes mester kumpra mi auto, aton e ta sele aangepaso tot e na mi les riba dje. Aton asina mi por kore bai tur kaminda ku mi ke, ku mi kasá, pa hasi sierto kos, si mi tin bai hospital, ku tur e kosnan ei no. N a Paso di comprende. mes, di mes karo be tin ku bai hospital, bo mane. Aton pa abo, Dar be ku mi bai ku e bus ku konde e busnan ta ningabu, eh? Di kon nan ta ningabu, Rafi? Paso nan no ke tin e molèste ku roustoel den bus, eh? Aton dos tambe konvoi no ta angepas manera e e konvoinan na Hulanda òf na Merka, na otro paisnan. Ok, ok, ok. Awor, um, no tin, no tin manera na Holanda tin e vervoer op maat ku bo sa bo po llama nan eh, bo Yeah. ta paga algo ku nan ta bin buska bo na kas, hiba bo, Sí, trese bo kas correcto. bek. No ti esei Sí. na aki na. Tin, tin, mi ta bisa ku no tin, pero nan ta kobrabo un bon pida plaka. Jesus. Atus Si si si si ta cuenta y sesenta y cinco florin. Pa bai si. bin. Ta banda bon mes si, pa ta bai. Aton si bo tin rouse si bo tin rouse stoel ta shetenta y cinco ta ochen. No nek. Esta erg. Ya. Mi por comprende, mi por comprende ta dicon um, Rafi ke bini cu un fundraising asina. Rafi atrobe su internet ta mal pegacionan. Ta pesey mi ta pura, pura, pura, pura. Pasobra um, het is niet leuk pa um, e internet asina ki. Pero Rafi anto ta p'esei e ora e ba bini ku e fundraising pa bo por yega na un speshal mobil pa bo porta mobil pa bo. Movibel. Si, ku bo señora. Korektamente. Oke. Esei ta e dol. Kiko bo ker a bisa nos hendenan en cuanto bo fundraising? Mi ke pa tur hende bini na pir na Marie Pampun na e veld ke mi tin, veld di bolas krioyo, na e luga berde ariba e kabou. Sí. Diante e entrada, einan na e porta di entrada bo ta haña mi mes of bo ta haña otro hende, bo ta kumpra bo kachi tambe. Of si bo ke duna donashon, tin e kuenta di banko di Maduro, eynan bo por sabe algu di bo kurason. Loke bo kurason ta deseá, manan mi ta bisa semper. Atrobe Rafi su internet ta pega. Sí, ke men mañan ku Dios su poder Rafi ta bai ta na pier kaminda tur hende konos'é tin e bolas krioyas anto enanan ta bai tin un barbecue pa trinta i sinku florin dus Riba dje, bo ta doner, bo ta pa un bon kousa i bo ta haña un plato di kuminda na bo smak. Moro ku kiko mas, Rafi? Rafi ta ke tur bai pega ku aros moro i un gratis softdrinks. Rafi, mañan fe ki ora

E por loop uit te na kuator. Ok, ok. Anto esei, e, e fundraising, nogmaals Jonan, ta pa ehm, e asinei nos koperá ku Rafi, ku Rafi por yega na su, eh, mobil, su outo. den su kondishon, spesial pa hende ku ròlstoel, di moda ku e ku su señora por bai hasi nan kosnan, nan diligensia, pasobra Rafi, nos mes a mira, nos mes a tende, Rafi ta un hende ku e no kier dependé di ningun hende, e ta purba di hasi su kosnan Den su kondishon manera e por. Dus mi kier a pidi bosnan, bosnan na Kòrsou, ban kooperá ku nos propio hendenan, ban kooperá ku Rafi maña for di diesunor, bo por depositá, por paga kèsh tambe tòg Rafi? Rafi bole pega. Eh, eh, Rafi por paga cash tambe, toch? Eh, Sí, eh. sí, sí, también. Ok. O paga cash o zwaai. Senta na moda hoor aquí. Swipe, swipe. Sigur, sigur. Ato shonan, aha. Shonan, pa esunan na Hulanda, ya? No, swipe no, swipe no. No, swipe, swipe. Cu carchi, cu carchi. Pero pa esunan na Hulanda cu ke coopera. Di Corsou. Sí. Esunnan cu ke cooperá for di Hulanda, cho nan mandá mi un app, anto Euerei ya cu mi ta aki, mi ta manda bosnan un teki di loke bosnan ta deseá di curason pa pa Rafi, anto Euerei ami lo Lanta e sèn akinanan anto entreg'el e mañan na Rafi ku Dios su poder. Ya, Rafi, mi tin ku bisa bo ku mi tin dos hende ku mesora ku m'a pone e fèlmpje di bo riba pika pika, mesora nan di ku mi Rita manda mi un teki Anto um, um, pa nos cooperá cu Rafi. Mi kier a yama danki Germin Martina, Germain Martina cu nos ta tin na telefon, e ta un di nan cu a cooperá um como prome. Mi tambe ta yama hopi danki pa bo programa. Cu mil amor, cu mil amor, serio, serio. Anto um, e otro danki ta bai pa... Mi ta manda e cuenta. No. Mi ta manda na... e cuenta cu nan por start via di Holanda. Pero uh, na, na paga me caba, que me mi tin cu lanta e sen aki nan, pa bo haya e sen. Desei mi ta bisando bo. Me mi tin cu trece e sen e mañan pa bo. E otro persona cu tambe a haci un donacion ta Filomena Benschop, cu tambe mesora e di cumi Rita con mi ta haci pa mi manda sèn pa Rafi. Anto ora nos a intercambia number, m'a manda un teki p'e, el a paga mesora, ke men, Mañan Rafi, mi ta bai conoce bo personalmente cu Dios su poder, pa mi haci entrega sperando cu tin mas hende cu ta wak e programa aki, lo bisa mi, Rita, manda mi un teki di tantu, anto e ora ei mi ta lanta tur de Ulanta pa Rafi yega mas cerca posibel, mas pronto cu ta posibel na su cachipin. Amen, amen. Sí, Bon, sí, meneer. sí. Danki. Hopi danki tur e clientenan o tur rendenan ku nos ta skucha, ku ta skucha mi. Dios bendishona bosan tur. Ok, ok. Rafi, ya. Kon ta bai ku e preparamentu, e preparashonnan?

Bu usha ta bon. Ok, Dios gracia, Dios gracia. Rafi, mi no ta kita mas tempo pasobra mi daña e internetverbinding hopi malu mes. Pero ya, un timo di hasi. Sí, Pero- camino mi ta tambe e, e, e, e internet tambe topi malo. Hopi Sí. mes. Sí, no, te, eh, te sei, te sei mi te quiere. Da di bo banda, pero ya, un timo di hasi. Pero Rafi mi ta desea bo tur clase di exito mañan mañan Danki ta pasa mañan no lo topa otro. Eso eso eso eso dus um, atrobe danki na um, Germay y Filomena Ku nan donashon mi ta hopi kontentu, anto mi ta spera di tende mas di bosnan ku ta bisa mi Rita manda un teki pasobra mi tambe ke koperá ku Rafi pa yega na su meta. No ta un luho, apsolutamente, pasobra nos mes sa kon Kòrsou ta drai, dus ban duna un man na nos ruman. Rafi, mi kere la na bo. E oportunidad. Prome cu programa cera, kico bo ker a bisa nos hendenan? Anto spera cu di mira nan, esnan cu ta na Corsoao, mayan cu Dios su poder. A Mi ke bisa pa tur hende coopera cu mi y pasa na Marie Pampoen na pier cu nan bini cu maske ta algo chikito. Pa mi por yega na mi auto angepas. Y Dios bendiciona bosan ricamente. Amen. Amen. Danki. Aworapi. Danki, danki, danki tur hende. Como un bon cristian mi quiere brinda e oportunidad aki na bo cu bo por a haci un oracion cortico prome cu nos finalisa e programa aki. Ok. Tata Santu, mi ta pidi Bo toka tur corazon di tur hende pa nan por yuda mi y abo tambe cu Bo Santu Spiritu Santu cubo pa mi por yega na e meta cu mi ke yega cu tur otro hendenan cu por yuda mi. Den nomber di Cristo Hesus. Amen. Amen. Rafi, un placer di a conoce bo, mañan cu Dios su poder nos lo conoce otro personalmente, lo mina bo un fuerte abrazo, sigur sigur di parti di Germain y Filomena y tur e otronan cu lo bo tende mañan, anto sigui cu e bon trabao, sigui lucha, sigui lucha, Dios dilanti, na banda y patras. cu su forsa lo bo yega. Amen. Danki pa e programa cu bo a encamia den. Mi ta sinti mi hopi feliz. Ya bo a bira manera un mama pa mi. Ay ay ay! E e mi tin yu grandi ori. A Welsy. Mi tin un inmenso placer. Mi gusta. nan anto semper mi ta kla pa yuda sigur sigur why not Amen dus si ok bon tur klase eksito mañan no los topa nos ta topa mi ta si. app bo ora mi ta na kaminda bon tewero. Sishonan, esaki tabata eh, Rafi, eh, Christian, a kina na trobe e flyer, e fundraising. Nos ta reuni fondo pa kumpra un auto adaptá pa Rafi ku ta den un rolstoel. Ban apoyá Pa un bon kousa. Dus, mañan si bo bisa wèl bo no tin trint'isinku florin, no ta nada, si ta sinku florin o ta dos florin, un florin, mak no e uit. Yega tiki tiki nos lo yega. Dus, mi ta konta ku bosnan mañan ku Dios ke spera, spera di. Mira, boso aya na Marie Pampun, esunnan ku ta biba akinan na Kòrsou, anto ban sostené Rafi pa e por logra su meta. Ya? Dus, mi kier a yama bosan tur dan aki ku a sintonisá awe tardi, awe nochi na Hulanda. Danki pa bosan koperashon. Manda mi un app riba sero seis. kuater unu unu sero seis sinku trinta i seis pa asina nos koperá ku Rafi. Danki un bia mas di kurason anto mi ta bisa t'e otro un bia ku Dios su poder. Dui dui!